דערציילט באבעווע רב זכרונו לברכה, רבי שלמה'לע באבעווע, אז ביי מלחמה איז ער אנטלאפן קיין לעמבערג, פארוואס? ווייל ס'האט געהייסן אז דארטן איז מער פארזיכערט פון די נאצי'ן ימח שמם, אז דארטן איז א גוטע פלאץ. ווי ער איז אנגעקומען קיין לעמבערג, האט ער געזען דעם בראך איז גרויס, מען דארף שנעל פון דא אנטלויפן ווייל ס'זענען שוין אט אט דא, מען דארף פון דא שנעל אנטלויפן, אבער עס איז געווען א גרויסע פראבלעם, מען האט דאך נישט געקענט אנקלויבן, קיין שום מדינה האט דאך נישט געוואלט אננעמען, אבער עס איז ארויסגעקומען, פלוצלינג האט מען געוואר געווארן אז קאסטא ריקא, מען האט געקענט קריגן א פאס אויף פעסער אויף קאסטא ריקא, אבער פאר אסאך געלט, פאר אסאך געלט, כל אשר לא יתן ועד נפשו. געווען דארטן עפעס א עסקן וואס ער האט זיך אפגעגעבן מיט דעם רבי שלמה לבובובער האט אים געגעבן אסאך געלט ער האט געדארפט זיין גאנצע שטוב ראטעווען אים מיט די פרוי מיט די קינדער אלץ האט אים אנגעגעבן א גמד געלט פאר געלט האט מען געקענט דארטן קריגן א פאס קיין קאסטא ריקא תכלית למעשה ער איז געגאנגען דארטן אין אפיס רבי שלוימעלע נעמען די פעסער האט מען געזאגט דאס איז דאס האט זיך גענדיגט ס'איז געווען עפעס א סיבה וואס מ'האט גענדיגט און בשום פנים ואופן מ'גיט שוין נישט וואס איז די טייטש אז מ'גייט דא בלייבן אין לעמבערג מ'גייט דא פארברענט ווערן.

ברענגט דארטן דער תפארת זי ע אזוי אויפן פסוק רחוק משעשי דברי שאגתי אלוקי אקרא יומם ולא אשנה, ברענגט ער קודם וואס דער שלו' הקדוש זאגט, דער שלו' הקדוש זאגט ואניסי לוזי לך השם את רצון עניני באמת אישך, זאגט ער דוד המלך בעט אסאך מאל בעט א מענטש א זאך, וואס עס זעהט אים אויס א שעה טובה, אבער סוף פון דעם איז ביטער כמו גל, מר כולנו, בעט דוד המלך עניני ענטפער מיר נאר אויב באמת יש לך, אויב ס'איז באמת א ישועה, אבער טאמער ס'איז נישט קיין ישועה געב מיר עס נישט, אזוי טייטש דער שלו ה קדוש, עניני ענטפער מיר נאר אויב באמת יש לך, אויב ס'איז טאקע א ישועה פאר מיר, אויב ס'איז באמת א ישועה. איז ממשיך די תפארת ישראל אין די טייטש רחוק משעות ודברי שגעת אויב דו אייבערשטער זעסט אז וואס איך שריי איז נישט קיין ישועה פאר מיר, וואס איך וויל, וואס איך בעט איז רחוק משעות עס איז נישט גוט פאר מיר, אויב דו זעסט אז וואס איך שריי איז נישט קיין ישועה פאר מיר איז אלוקי אקרא יומם ולא אשאנו איז ענטפער מיר נישט, איז דעמאלטס ענטפער מיר נישט. רבי שלמה'לע האט דאס געזען און האט זיך גלייך בארואיגט. זיך בארואיגט, האט געזען דא עפעס א אן עיני באמת איש אחד, האט ער דערציילט אז נאך אין זעלבן נאכט זענען אריינגעגאנגען די נאצים מיט מחשב האבן דארטן, זיי האבן פושט געווען דארטן אויפן אפיס, אויף די גאנצע בנין די אפיסן, זיי האבן ארויסגענומען די רשימה פון די אלע וואס זיי האבן געקריגן די פעסער, זיי האבן אלעמען ארויסגענומען גלייך לשריפה, די אלע וואס האבן געהאט פסח קיין קאסטא ריקא, האט ער געזען אז זיין, ס'האט אים פריערט אויסגעזען אז די וואס האט נישט די פאס, דאס איז די ביטערסטע זאך, ער האט נישט קיין פאס, ער גייט דא בלייבן די ביטערסטע, ער האט נישט געהאט אהיים גיין, אבער ער האט געזען אז לוקי אקרא יומא ולא יסרנה, פארוואס? ווייל רחוק משעה עשו דברי שגץ, אז ס'זעט אויס אמאל א מענטשן זעט אים אויס אז דאס איז גוט, אה, איך האב אויך געזעהן אז דא איז א אזא ישיר געווען וואס האט נישט געקריגן דעם פרס, ועונש קומט בכי' של חינם בידי אייבישטער, דאס אין אלע עניינים, דער רבש ע זאגט, אין אלע עניינים, אין אלע עניינים ווי זאגט דער רוקח זאגט מען א מיצר קראסי ק, אן עני ואן ערחב ק זאגט דער רוקח, מן המיצר קראסי א מענטש שרייט צום מיצר! און אני ענטפער אייבערשטער דו האסט א טעות אין מרחב, דו זעהסט נישט גוט, דו מיינסט אז ס'איז ביטער, דו מיינסט אז מען האט נישט געפאסט קאסטא ריקא איז ביטער, דו מיינסט אז מען דארף זיך אויפהייבן אליין אנדערש פון די אַכט און פֿערציק בחורים און פארן קיין ארץ ישראל דאס איז ביטער, דער רבונו זאגט דאס איז מרחב דאס איז נישט ביטער, דאס איז אין אלע עניינים אין אלע מובנים. דער רבש ע זאגט, איך פיר די וועלט מני קולך מבכי, נעם אוועק דעם קול פון דעם בכי, נעם אוועק דעם קול, אלע שדכנים זאגן אזוי, אלע דאקטוירים זאגן אזוי, אבער דער אייבערשטער זאגט, אבער איך פיר די וועלט.